Kolleginnen a Kollegen, am Numm vun der Diddenger Sektioun an och a mengem perséinlechen Numm wëllt ech Iech alleguer häerzlech begréissen op der Virfeier vum 1. Mee vum OGBL. Begréisse wëllt ech virun allem de President vum OGBL, den Änder Oelcher. Begréisse wëllt ech och de President vun der Chambre des Salariés, de Jean-Claude Rédeng. Dann hu mer vun der Chambre de Salariés déi zwee Vizepresidenten, de Sylvain Hoffmann an de Carlo Friesing. Vun de Ministeren, do ass den Här Schneider nach net agelaf, awer begréisse kënne mer de Kolleeg Dan Kersch. Dann hu mer de Buergermeeschter vun Diddeleng, den Dan Biancalana mat sengem éischte Schäffen, dem René Manderscheid. Carole Thoma als Vertrieder vun deene Lénken. Ech géing dann och d'Vertrieder vun deenen anere Gewerkschaften an d'Vertrieder vum GEWO, vum OGBL häerzlech wëllkomm heeschen. Begréisse wëlle mer natierlech och eis Press. An hoffen, dass se eng gutt Aarbecht fir eis maachen. Dann hu mer och eng Rei Éieregäscht bei eis, déi ech op d'häerzlechst wëllkomm wëll heeschen. D'Virfeier vum OGBL, wou de President iwwer déi grouss Erausfuerderungen, déi en op eis Gewerkschaft OGBL an op eis alleguer an den nächste Wochen a Méint wäerten duerkommen, ass eng Traditioun ginn. An déi éischt Kéier war déi Feier, déi Virfeier zu Diddeleng, dat war 2007, dat war am Gewerschaftsheim. Dëst Joer 2017 ass d'Virfeier erëm hei zu Diddeleng, awer zum Ulass vun den 100 Joer vun der Sektioun Diddeleng. D'Sektioun Diddeleng, déi 1917 gegrënnt ginn ass am Lokal Viz Weirich, an dat mat ongeféier 200 Memberen, hat et net einfach, well 1917 och deen éischte Streik stattfonnt huet, dee vun der neier Gewerkschaft vum Lëtzebuerger Bierg an Hüttenarbeiterverband organiséiert war. Dee Streik war kee Succès an ass vun der däitscher Arméi niddergeschloe ginn. Kolleeginnen a Kolleegen, déi jonk Diddelenger Sektioun huet et fäerdeg bruet, an den Enn vun den zwanzeger Joren dat Gewerkschaftsheim ze kafen. wat einfach nëmme méiglech war duerch en Akt vu grousser Solidaritéit ënnert deene Pionéier vun deemools, déi Solidaritéit, déi eis haut an der moderner Gesellschaft feelt. En décke Merci un all déi Pionéier vun deemools, déi et fäerdegbruet hunn, dat Gebai ze kafen an aus deem sech am Laf vun de Joren a verschidde bauleche Verännerunge Maison syndicale vun haut erginn huet, An op dat Gebai mir alleguer am OGBL stolz kënne sinn. Wann ech bei de Mercie sinn, wëll ech eiser Gemeng och Merci soen, datt mir haut am Kulturzentrum dës Feier kënnen ofhalen. Ech wëll och drop opmierksam maachen, datt d'Diddelenger Sektioun op eng akademesch Feier verzicht huet. De Comité vun der Diddelenger Sektioun war der Meenung, Dass mat deem Geld den Militanten, déi en ëmmer derbei sinn, e puer gudder Pätt an e puer Schnittecher ze offréieren. Wa mir hei fäerdeg sinn, géing ech iech all bieden, déi Zäit a Loscht hunn, mat der Diddelenger Sektioun op déi 100 Joer ze posten. Wann eise President fäerdeg ass mat senger Ried, wäerten d'Dreamcatcher eis d'Heemecht an d'Internationaalt spillen. Och hinne soen ech Merci, dass si bereet waren, dës Feier musikalesch ze encadréieren. Ech géing d'Dreamcatcher bieden, nach e Stéck ze spillen, an da wär et un am President vum OGBL. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a ruffen Iech zou, Vive den éischte Mee, vive den OGBL!
Ech wëll vläit den Heng nach kompletéieren an och nach aner Gäscht begréissen, de Marc Spautz, President vun der csv, de Jean-Marie Halsdorf, d'Taina Bouferding an och de Gérard Anzia als Deputéierten an déi, déi ech nach vergiess hu fir vollstänneg ze sinn. Léif Gäscht aus Politik a Gesellschaft, léif Kolleeginnen a Kolleege vum OGBL, Dat Allerwichtegst ganz um Ufank, de Fridden op der Welt, de Fridden tëscht de Länner an de Fridden an de Länner selwer. D'Krisenhäerder op der Welt sinn am vergaangene Joer net zeréckgaang. Kricher, Biergerkricher, diktatoresch an autoritär Gewaltregimmer, Terrorismus kombinéiert mat enger laanger Lëscht vun extreme Mënscherechtsverletzungen, Exekutiounen an Tortur, Ënnerdréckung an Diskriminatioun géint anescht denkend oder gleewend Leit, géint Minoritéiten, géint Mënsche mat enger anerer Hautfuarf, géint Mënsche wéinst hirer sexueller Orientéierung, géint Fraen a Kanner, sinn déi schrecklech Liewensrealitéit vun Honnerten, Millioune vun onschëllege Mënschen op der Welt. Hannert all deene Schicksaler stinn onzieleg historesch Ursaachen An Entwécklungsgeschicht. Mee esou vill der och gëtt, an esou schwéier dass si och am Eenzelnen ze kennen oder ze erkennen, sou wësse mer, dass hannert de meeschte vun deene Krise, Konflikter an Ënnerdréckunge d'Konfrontatioun vu wirtschaftleche Muechtinteressen den Haaptausléiser ass an déi dreiwend Kraaft dofir ass. Och wann. Dës wirtschaftlech Interessen, oft am äusseren Erscheinungsbild d'Gestalt vu kulturellen, reliéisen oder aneren Motiver unhuelen. An dofir ass et fir eis als Gewerkschaftler enorm wichteg, dass mir eis grondsätzlech fir zwou Saachen asetzen, éischtens, Fir fair a gerecht international wirtschaftlech Handlungsbeziungen tëscht de Länner an de Kontinenter an der Welt. Zumools déi westlech Natiounen, ech kéint se och déi véi an d'kapitalistesch Länner nennen, hunn historesch an dëser Bezéiung vill Schued an der Welt ugeriicht an dat ass am sougenannte globaliséierte Kapitalismus kengeschtwees besser ginn. Beispiller dofir Ginn et der zu Dausenden. Et stëmmt, datt de Protektionismus keng sënnvoll wirtschaftlech Léisung ass. Mee de Ruff nom sougenannte fräien Handel ass et och net. Jiddefalls esou laang net, wéi déi multinational Wirtschafts a Finanzkonzerner an hir national a kontinental Wirtschafts a politesch Lobbyen all deenen aneren hir eesäiteg Konditiounen virdiktéieren, wéi déi Lobbyen esouguer an den Handelsbeziehungen tëscht Europa an den USA respektiv Kanada hir Interessen géint d'Allgemengheet duerchsetzen, ass jo an der Ausenanersetzung ëm den TTIP a CETA méi wéi kloer ginn. An dat dann fir de Rescht vun der Welt. Wat dann fir de Rescht vun der Welt ofleeft, brauch een net méi vill Imaginatioun ze hunn. Als OGBL kann et nëmmen eng Fuerderung ginn, Fräien Handel neen, mee Jo zum fräien a gläichzäiteg fairen Handel. An dee fairen Handel muss esouwuel der wirtschaftlecher Stäerkt a Substanz vun den eenzelne Länner Rechnung droen, wéi och vu sozialen an ekologesche Kritäre bestëmmt sinn. Zweetens, Nieft fairen internationalen Handelsbezéiunge fuerdert d'Gewerkschaftsbewegung vun de Regierungen eng Politik, déi sech an der Welt fir Demokratie, Fridden an Ofrüstung asetzt. D'OGBL ass alarméiert iwwert déi nei militäresch Oprüstungswell, déi initiéiert vum Trump am gaangen ass op Europa iwwerzeschwappen. A mir si skandaliséiert doriwwer, datt an der Deklaratioun vu Roum, déi déi 27 Regierungscheffen zum 60 järege Bestoe vun der Europäescher Unioun ënnerschriwwen hunn, déi besonnesch Fërderung vun der europäescher Rüstungsindustrie drasteet. Kolleegen a Kolleeginnen, Europa huet am Moment ganz aner Problemer ze léisen, wéi d'militäresch Oprüstung unzedreiwen. Do gëllt anscheinend de Credo vun der Spuerpolitik net. Dat gëllt och fir Lëtzebuerg. De Kaf vu militäreschen Opklärungsdrone sinn och eng Oprüstung. Dës Drone ginn agesat, fir aneren Drone matzedeelen, wou se den Doud erofgeheie sollen. Do gëtt et näischt ze beschéngegen. An zu wat militäresch Interventioune féieren, hu mir am Afghanistan an am Irak gesinn, fir nëmmen déi ze nennen. Den IS-Terror, de Biergerkrich a Syrien an d'Flüchtlingsstréim sinn organesch mat dëse militäreschen Interventioune verbonnen. Den OGBL fuerdert vun den europäesche Regierungen, an dozou gehéiert déi lëtzebuergesch, Ofrüstung statt Oprüstung. Den OGBL fuerdert vun eiser Regierung, sech alle militäreschen Interventiounen, déi net ee kloert UNO-Mandat hunn, sech kategoresch ze widdersetzen. An OGBL fuerdert eis Regierung op, net an d'Hänn ze klappen, wann de geféierlechen an onberechenbaren Oberbefehlshaber vun den USA ouni UNO-Mandat seng Cruise-Missilen lasschéckt, seng Mamm vun de Bommen erofgeheit oder en nukleaart Säbelgerassel a Korea ufänkt. Kolleeginnen a Kolleegen, de Bierger an Europa wëll net nëmmen Demokratie a Fridden. De Bierger an Europa wëll e gutt Liewen a gutt Aarbecht. An et ass säi legitimt Recht, dat ze fuerderen an ze verlaangen. Hie verlaangt just dat, wat an den europäeschen Traitéë verankert ass. Wann sech haut vill europäesch Bierger vun der EU ofwennen a sech vu populisteschen Nationalisten afänken, instrumentaliséieren a manipuléiere loossen, dann huet dat ee ganz einfache Grond, D'Politik an Europa huet op ville Punkten dat net ageléist, wat an den Traitéë steet. Zënter Joren ass eng Politik engagéiert an duerchgezu ginn, déi an enger ganz aner, déi an eng ganz aner Richtung gaangen ass. De Sozial a Wuelfaartsstaat, deen a villen europäesche Staate gewuess war, ass a senger weiderer Entwécklung ofgestoppt an op ville Plazen zeréckgestuuft ginn. D'Politik huet Schrëtt fir Schrëtt d'Dieren opgemat fir eng liberaliséiert an dereguléiert Moard a Finanzwirtschaft, déi de Sozialstaat op d'Säit gedréckt huet an déi Wirtschafts a Finanzkrisen ausgeléist huet, déi elo a sozial a politesch Krisen iwwergaang sinn. Wat huet d'Politik vun de salariatsfeindleche strukturelle Reformen Europa an dem europäesche Bierger bruecht, an déi vum Ofbau an der Verschlechterung vun den Aarbechts a Sozialrechter? A wat huet d'Politik bruet vum Loundumping a vun den Ugrëffer op déi national Lounsystemer, an déi vum Fiskaldumping bei de Betribsbesteierunge mat mëttlerweil lächerleche Steierlaaschte besonnesch fir déi multinational Wirtschafts a Finanzkonzerner? A wat huet eis déi Politik bruecht, déi zugonschte vun de räichste Schichten d'Kapitalrevenuen an d'Verméigen ëmmer manner besteiert an déi allgemeng Bevëlkerung an déi schaffend Leit ëmmer méi Steierlaaschten aussetzt? A wat huet eis d'Politik vun der Privatiséierung an der Schwächung vun den ëffentlechen Dingschtleeschtungen an den ëffentleche Sozialversécherunge bruecht? Et brauch een Kolleegen a Kolleeginnen, d'Äntwert net laang ze sichen, eng massiv Ëmverdeelung vun ënnen no uewen. Dat huet et bruecht, Kolleegen a Kolleeginnen. Een ëmmer méi groussen Deel vum wirtschaftleche Räichtum, deen déi schaffend Leit erschaffen, verschwënnt no uewen an déi falsch Täschen. Europa ass zu engem Kontinent vun der relativer Veräermung vu groussen Deeler vum Salariat an hire Familljen ginn. Massenaarbechtslosegkeet, Aarmut am Alter, Aarbechtsplazonsécherheet, Réckgang oder Stagnatioun bei de Léin an der Kafkraaft, eng sozial Sécherheet, déi fir ëmmer méi grouss Schichten ëmmer méi schwaach an onsécher gëtt, Liewens a Beruffsperspektiven, déi sech besonnesch Fir d'europäesch Jugend op ganz ville Plaze verschlechtert statt verbessert huet. En Tëppelchen op den i war d'Austeritéits an d'Spuerpolitik no der Kris vun 2008. An dës Politik, déi ass gescheitert, et brauch dat net weider bewisen ze ginn. De sozialen, wirtschaftlechen a politeschen Zoustand vun Europa seet alles aus. D'austeritéitspolitik war e fatale Feeler, deen d'Europäesch Unioun a seng schwéierst politesch Kris gefouert huet zënter hirer Grënnung viru 60 Joer. Mee wou bleift déi fundamental Kritik un dëser Politik, déi Europa futti mécht? Wou bleift d'Kritik un der Politik vum Sozial-, Loun a Fiskaldumping, déi all Dag d'europäesch Welt méi ongläich a méi ongerecht mécht? Wou bleift d'Politik, déi dem europäesche Bierger nei Perspektive gëtt. Wou bleift déi sozial Maartwirtschaft, de Wuelfaarts a Sozialstaat, de soziale Fortschrëtt, déi Politik, déi dat zur Prioritéit mécht, an déi liberaliséiert an dereguléiert kapitalistesch Maart a Finanzwirtschaft a Fro stellt a géint se untrëtt? Mär brauchen haut eng couragéiert Politik, déi sech net scheit, Kritik do ze maachen, wou se noutwenneg ass, déi sech net scheit, de Widdersproch tëscht Aarbecht a Kapital an de Mond ze huelen, déi sech net scheit, den neoliberale Modell, dee weiderhin am gaangen ass, Europa ze briechen, offen unzegräifen a konsequent a Fro ze stellen. Mir brauchen. Eng couragéiert Politik, déi dat Soziaalt erëm an de Virdergrond stellt an déi dem europäesche Bierger net méi probéiert virzemaachen, dass et zu der aktueller Wirtschafts a Sozialpolitik keng Alternativ géif ginn. Déi net méi probéiert, eis virzemaachen, dass keen anere Wee méiglech wier wéi deem vun der liberaler Moardt a Finanzwirtschaft an dëse quasi zu engem Naturgesetz deklaréiert, géint dat een net kéint ugoen. Kolleeginnen a Kolleegen, grad esou wéi den Europäesche Gewerkschaftsbond bleift och den OGBL der Meenung, dass en nationaalt Zeréckzéien aus der Europäescher Unioun, een Zeréckfalen op den Nationalstaat, keng zilféiernd Léisung ass. Dass den OGBL haut den Owend eis franséisch Grenzgänger-Kollegen a Kolleginnen dozou oprifft, jo nëmmen net d'Marine Le Pen ze wielen, dierft heibanne jo keen weider iwwerraschen. D'Marine Le Pen huet mat der Aarbechter a Gewerkschaftsbeweegung näischt um Hutt. All demokratesch a fortschrëttlech Beweegunge Wéi et déi fräi Gewerkschaftsbewegung eng ass, an all demokratesch Partei sinn an der Pflicht, de Mënschen an Europa z'erklären, datt Parteie wéi déi vum Marine Le Pen een déidlech Gëft fir eis demokratesch Rechter a Fräiheete sinn, an datt hir Programmer déi vum weidere sozialen a wirtschaftleche Réckschrëtt sinn. Mee esou wichteg déi Opklärung och ass, esou wéineg wäert si eleng duergoe fir d'Ausstrahlungskraaft vun de friemefeindlechen, nationalistesch-populisteschen bis rietsextremen Demagogen, wéi d'Marine Le Pen een ass, ze briechen. Nee, Dat geet net duer, fir hir weider Entwécklung ze stoppen. Mir brauche Parteien a Regierungen, déi iwwert e realen a konsequente politesche Kurswiessel dem europäesche Bierger een neien Optimismus an neit Vertrauen an déi europäesch Idee an hir Konstruktioun ginn. Nëmmen esou ka Motivatioun fir Europa frësch entstoen. De Bierger an Europa brauch eng nei sozial Perspektiv, déi him haut feelt. Hie brauch eng realpolitesch Alternativ, un déi hie gleewe kann a fir déi hien och bereet ass, sech aktiv anzesetzen. Nëmmen iwwert dëse Wee Kann eng Europäesch Unioun sech stabiliséiert kréien? Nëmmen iwwert dëse Wee kann eng Europäesch Unioun iwwerliewen. Ouni eng kloer sozial Perspektiv ass ee gemengsamt Europa net ze maachen. De vergaangene 25. Mäerz hu 27 Regierungscheffen zu Roum 60 Joer Europäesch Unioun gefeiert. An hirer gemengsamer Deklaratioun hunn si sech zum sozialen Europa verpflicht, zu engem Europa vum wirtschaftlechen a vum soziale Fortschrëtt. Dat ass eng wichteg Deklaratioun. Mee wat elo nach méi wichteg ass, dat ass, dass déi 27 Regierungen mat der Europäescher Kommissioun an dem Europäesche Parlament dës Deklaratioun kuerzfristeg an eng konkret politesch Aktioun ëmsetzen. Et wär fatal fir Europa, wann et just bei där Deklaratioun géif bleiwen. Déi europäesch Staate brauchen drénglechst méi haushaltspolitesche Spillraum, fir éischtens duerch ëffentlech Investitiounen dem massiven Investitiounsdefizit an Europa en Enn ze setzen a fir zweetens eng Akommespolitik op d'Schinn ze setzen, fir d'Populatioune sozial ze stäerken a fir iwwert d'Kafkraaft Déi europäesch wirtschaftlech Bannenofro an och déi privat Investitiounen ze dynamiséieren. Ouni eng Oplackerung an ouni eng Revisioun vun den Traitéë vum sougenannten europäesche Semester ass dat net ze maachen, egal wat den Här Schäuble an anerer dozou mengen. A wann déi 27 Regierungschefen an d'Kommissioun hir Deklaratioun vu Roum I gemengt hunn, da mussen endlech an den Traitéen zum europäesch Semester nieft de wirtschaftleche Kritären och d'sozial Kritären net nëmmen agefouert ginn, mee zumindest ee gläichberechtgte Wäert kréien. An domat wäre mer bei der zweeter grousser Aktioun, déi noutwenneg ass, d'Diskussioun iwwert d'Aféierung vun engem sougenannten europäesche Pilier vun de soziale Rechter. Muss eng vum soziale Fortschrëtt statt eng vum soziale Réckschrëtt sinn? Et muss zu europäesche Gesetzesinitiative kommen, fir dass sozial Rechter ee verbindleche Charakter kréien. Dat allgemeng Prinzip muss dat vun der Konvergenz no uewen statt der Konvergenz no ënne sinn, eng Regressioun vun nationale soziale Rechter an Aarbechtsrechter muss ausgeschloss sinn, den europäesche Mindestloun, d'Verbesserung vun der Direktiv iwwert den Detachement, déi gesetzlech Stäerkung vun den Aarbechtsverträg am Interesse vun de Salariéen, zum Beispill géint d'Scheinselbstännegkeet a géint déi weider Proliferatioun vu prekären an atypeschen Aarbechtsverhältnisser, Den Ausbau vun der gewerkschaftlecher, betriblecher an iwwerbetriblecher Matbestëmmung an d'Stäerkung vum Rôle vun de Sozialpartner sinn e puer Beispiller, fir d'Richtung, an déi et elo goe muss, auszedrécken. An insgesamt gëllt, dass weder d'Tarifautonomie an déi national Lounsystemer nach déi national Systemer vun der sozialer Sécherheet nach weider ugegraff ginn. D'Nogebel fuerdert eis Regierung op, sech mat allem Nodrock um europäesche Plang fir dës Fuerderungen anzesetzen. An dës Fuerderung adresséiert d'Nogebel och un all déi aner Parteien. An deem Sënn wäert den OGBL sech d'nächst Joer an de politesche Wahlkampf hei zu Lëtzebuerg amëschen. Dir wäert keng Partei ënnerstëtzen, ob aktuell an der Regierung oder an der Oppositioun, déi sech net kloer an däitlech zum sozialen an zum demokratesche Fortschrëtt hei zu Lëtzebuerg a fir Europa bekennt. Den OGBL Wäert sech géint all Partei. Den OGBL wäert sech géint all Partei ausschwätzen, déi net ee kloren Ofstand vun all Austeritéits a falscher Spuerpolitik hëlt. Vëlleg fehl un der Plaz, ass all Angschtmaacherei, ass all Schwaarzmolerei iwwert d'Zukunft vun eisem Land am Allgemengen an iwwert d'Zukunft vun eisen öffentleche Finanzen am Besonneschen. Eis öffentlech Finanze si gesond, d'Finanzkapazitéit vun eisem Staat ass intakt an et gëtt keen direkte Grond, fir eppes Aanschtes fir d'Zukunft unzehuelen. Mir brauchen Weder en neien Zukunftspak, nach eng weider Attack op eisen ëffentleche Pensiounssystem. A mir brauchen och keng nei Belaaschtungen, déi sech géint d'Bevëlkerung, géint déi schaffend Leit an hir Famillje riichten. D'Krisebelaaschtungen vun all de leschte Jore sinn nach net verdaut a se si bis elo an dodrop wëll ech besonnesch haut insistéieren, just deelweis zeréckgeholl ginn, trotz Steierreform an trotz erëm dem Fonctionéiere vun eisem Indexsystem. Wann also elo Handlungsbedarf besteet, dann an d'Richtung vun engem weideren Ofbau vun de Krisebelaaschtungen a Richtung vu sozialem Fortschrëtt. No dem OGBL ass et mëttlerweil och d'Regierung an esouguer d'Europäesch Kommissioun, déi d'Meenung vertrieden, dass eis ëffentlech Finanze gesond sinn. Firwat behaapt déi gréissten Oppositiounspartei de Géigendeel? Den OGBL? huet kee Verständnis fir Deklaratiounen, déi si op hirem Nationalkongress am Mäerz gemaach huet, ënner anerem fir déi, wou se d'Steierreform oder d'Reform vum Congé parental als Feeler an esouguer als elektoral Kaddoen dohinner stellt an déi Lëtzebuerg an eng Defizitmauer géife knuppe loossen. A mir hunn och kee Verständnis fir déi Deklaratiounen, déi a Richtung vun enger weiderer Verschlechterung vun eisem Pensiounssystem ginn. Esou Aussoe loossen nëmmen eng Interpretatioun zou. Der csv no ka sech Lëtzebuerg den Ofbau vun de Krisebelaaschtunge vun de leschte Joren a kleng Schrëtt vu sozialem Fortschrëtt net leeschten. Wéi wa mir eis weiderhin an engem Kriseszenario géife beweegen oder wéi wann et déi massiv Krisebelaaschtung géint d'Bevëlkerung an déi schaffend Leit net gi wieren. Firwat ginn d'Aussoen ignoréiert vun der Europäescher Kommissioun, déi an hirem Joresbericht iwwer Lëtzebuerg d'Bedeitung vun der Bannennofro fir de wirtschaftleche Wuesstem hei zu Lëtzebuerg ënnersträicht? Firwat gëtt ignoréiert, dass eng Europäesch Kommissioun, déi jorelaang Austeritéits a Spuerpolitik gepriedegt an ugedriwwen huet an domat a ganz Europa vill Schued ugeriicht huet, elo endlech ufänkt, usazweis sech enges Besseren ze besënnen, andeem si Länner mat wirtschaftlechen Handelsiwwerschëss a gudden öffentlechen Haushaltssituatiounen, wéi dat op Länner wéi Däitschland an eben och op Lëtzebuerg zoutrëfft, virschléit, eng expansiv statt eng restriktiv Haushaltspolitik ze maachen. Och eng csv.

Der aktueller Regierung kann den OGBL just uroden, sech net aschüchteren oder op d'Glatäis féieren ze loossen duerch den negativen Drock an déi falsch Richtung, dee vun der gréisster Oppositiounspartei oder vun enger adr gemat gëtt. Bis zu de Parlamentswahle bleiwen der Regierung nach bal een Drëttel vun der Legislaturperiod, fir vill Wichteges an Dréngendes ze maachen. D'politesch Aktioun fir d'Investitiounen an zukunftsorientéiert Infrastrukturen an ëffentlech Dingschtleeschtunge muss ongebrach weidergoen an d'sozial Lag vun der lëtzebuergescher Bevëlkerung a vun de schaffende Leit muss weider verbessert ginn. Den Ofbau vu sozialen Inegalitéiten, d'Stäerkung vun eiser sozialer Sécherheet, déi weider Ënnerstëtzung vun der Kafkraaft vun der Bevëlkerung, weider Accenter an der Wunnengspolitik a schlussendlech Noutwendeg aarbechtsrechtlech Upassunge stinn un. Et muss ee positiven Ofschluss vun dëser Legislatur ugestrieft ginn. D'Reform vun der Fleegeversécherung, wéi se aktuell proposéiert gëtt, ass net befriddegend. De GBL huet bis haut net richteg erausfonnt, wat den aktuelle Gesetzprojet u Positivem fir déi fleegebedürfteg Mënschen eigentlech brénge soll. Au contraire, d'Aféierung vu sougenannte Pflegestufe verheescht näischt Guddes, a wat déi eenzel Leeschtunge vun der Versécherung uginn, esou kënne mer bis haut nach ëmmer net vermellen, dass dat wat aktuell besteet quantitativ a qualitativ ofgeséchert bleift. Mir vermësse weiderhin E klore Schratt géint d'Schwaarzaarbecht an der Fleeg doheem. An den OGBL widdersetzt sech mat Nodrock géint eng Cellule d'évaluation, déi direkt dem Minister vun der sozialer Sécherheet ënnerstallt soll ginn, statt se am Respekt vun der demokratescher Matbestëmmung der Fleegeversécherung ze ënnerstellen an esou de Vertrieder vun den Assuréen e Matsproocherecht ze garantéieren. De Gesetzprojet muss op wesentleche Punkten ofgeännert respektiv verbessert ginn, fir d'Zoustëmmung vum OGBL ze kréien. A wat fir d'Fleegeversécherung gëllt, gëllt och fir d'Krankeversécherung, Den OGBL drängt op weider Leeschtungsverbesserungen a widdersetzt sech alle Bestriewungen, déi dat obligatorescht Konventionnement vun der Äerzteschaft a Fro stellen. Kolleeginnen a Kolleegen, et vergeet bal keen Dag hei zu Lëtzebuerg, wou iwwer d'Medien, d'Patronatsvertrieder oder d'Vertrieder vu private Versécherungsgesellschaften oder maart-liberal orientéiert Politiker eisen ëffentleche Pensiounssystem ugräifen. Si schwätze vun der Ponzi-Pyramid an der Rentemauer, vum Raubbau géint d'Jugend a géint déi kommend Generatiounen an si maachen Angscht virum Milliounestaat, deen absurderweis anscheinend duerch eise Pensiounssystem ausgeléist gëtt a si kënnegen den Niddergang vun den ëffentleche Finanzen an eng exponentiell Staatsschold un. Déi Leit hunn et schonns fäerdeg bruecht, datt 2012 mat der Pensiounsreform een éischten Ugrëff géint d'Pensiounen erfollegräich war a géint d'Jugend eng minus 14 Prozent Pensioun duerchgesat gouf. An an där Reform goufe weider negativ Entwécklunge schonns festgeluet. An déi selwecht Leit verlaangen elo méi. Eisen ëffentleche Pensiounssystem soll weider ofgebaut ginn. D'OGBL fuerdert haut all sozial fortschrëttlech Politiker hei am Land op, sech ganz hart zu Wuert ze mellen. Erkläert endlech, wéi sozial fortschrëttlech een ëffentleche Pensiounssystem géigeniwwer all Form vu privat-kommerzieller Pensiounsversécherung ass. erkläert endlech, dass all Ofbau vum öffentleche Pensiounssystem, deen haut gemaach gëtt, an alleréischter Linn géint d'Jugend geriicht ass an dass si déi sinn, déi haut fir moar verléieren. Erkläert endlech, wéi wichteg e performant ëffentlech solidarescht Pensiounssystem net nëmmen als sozialen, mee och wirtschaftleche Stabiliséierungsfaktor an der Gesellschaft ass, wéi et elo am Verlaf vun der Wirtschaftskris ganz kloer zum Ausdrock komm ass, an erkläert och wivill Steierverloschter de Staat haut duerch Subventionnement vun de privat-kommerzielle Versécherungen erdroe muss. An erkläert och endlech, dass bei den aktuelle Cotisatiounen Spillraum no uewe besteet an dass bei dem ëffentleche Pensiounssystem déi schaffend Leit nëmmen een Drëttel vun enger Erhéijung bezuelen, am Géigesaz zu de kommerzielle Versécherungen. An erkläert och de Leit, dass de staatleche Bäitrag vun der Finanzéierung vum ëffentleche Pensiounssystem eng Ëmverdeelung am Sënn vu méi sozialer Gerechtegkeet ass. An erkläert och de Leit, dass d'Decisioun, iwwert d'Leeschtungsfäegkeet vun haut oder vu muer vum ëffentleche Pensiounssystem eng politesch Decisioun ass iwwert d'Richtung vun der Verdeelung vun ënnen no uewen oder ëmgedréint, an dass et eng politesch Decisioun ass, ob am Interesse vum Patronat d'Cotisatiounshéicht en Tabuthema bleift oder net an dass et eng politesch Decisioun ass, ob de private Commerce a Profit an deem Pensiounswiese weider gefërdert gëtt oder net. Ënnerstëtzt den OGBL a senger Fuerderung, datt d'Leeschtungskraaft vum ëffentleche Pensiounswiese gestäerkt statt geschwächt gëtt an datt dat soziaalt fortschrëttlecht Prinzip vun der Pensioun als gutt Ersatzkommes fir de Lounausfall no dem aktiven Aarbechtsliewe weiderhi säi Bestand huet. Den OGBL jiddefalls wäert all weidere Verschlechtung vum ëffentleche Pensiounswiesen net matmaachen. Au contraire, den OGBL huet seng Oppositioun géint d'Reform vu 2012 net vergiess a mär drängen op Verbesserunge statt op Verschlechterungen, ënner anerem op eng verbessert Unerkennung vun de Studienzäiten an op d'Ofschafe vun deenen neie gesetzlechen Automatismen, déi weider Verschlechterunge wäerte bréngen. Kolleeginnen a Kolleegen, fir den OGBL ass och den Dossier Steierreform net ofgeschloss. Och wa mär d'Steierreform vun der Regierung matdroen, well si fir eis Memberen een Deel vun den zousätzleche Steierbelaaschtunge vun all de leschte Joren erëm ofgebaut huet, wëll dat net heeschen, dass et keng oppe Punkte méi giff ginn. De Problem vun Diskriminatioune bei der Besteierung vun eise Grenzgängerkolleegen ass nach net geléist a mir waarde weiderhin op eng positiv Propos vum Finanzminister. E Bréif ass haut nach erausgaangen. Mir appelléiere weiderhin un d'Regierung, datt si nach Akzenter a Richtung vu méi Steiergerechtegkeet tëscht der Besteierung vun de Lounakommes engesäits an der Besteierung vun de Kapitalrevenuë setzt. Dofir ass d'automatesch Upassung vum Steierbarème un d'Inflatiounsentwécklung noutwendeg, noutwendeg fir ze verhënneren, datt mir nach eng Kéier eng kal Progressioun vun der Steierlaascht erliewen, wéi dat no dem Joer 2009 de Fall war. An zweetens muss d'Regierung endlech eppes maache géint déi niddregst Besteierung vun de sougenannten Stock Options. Déi duerch näischt ze legitiméiernd Steierentlaaschtung bei de Stock Options kascht d'Allgemengheet eisen Aschätzungen no ronn 200 Milliounen Euro am Joer. A mir fuerderen eng Nullbesteierung bei den direkte Steiere fir de gesetzleche Mindestlounbezéiungen, op dat Thema kommen ech nach zeréck. Kolleegen a Kolleegen, d'Politik vum Loundumping an Europa huet a féiert och weiderhin zu enger méi grousser Schiflag bei der Verdeelung vun der Produktivitéit an de Produktivitéitsgewënner. D'Lounquot ass réckleefeg. D'Betribsgewënner ginn ëmmer méi staark vun de Kapitalbesëtzer akasséiert. Dat trëfft och op Lëtzebuerg zou. Europa brauch méi Loungerechtegkeet a Lëtzebuerg brauch méi Loungerechtegkeet. Dofir ënnerstëtzt den OGBL dem Europäesche Gewerkschaftsbond seng Campagne fir besser Léin. Dat ass an éischter Linn eng Fro vu sozialer Gerechtkeet. vun enger méi gerechter Verdeelung tëscht Kapital an Aarbecht. An zweeter Linn si besser Léin eng absolut Noutwennegkeet fir d'Stäerkung vun der europäescher Kafkraaft an domat fir d'Dynamiséierung vum europäesche Bannemaart an de wirtschaftlechen Investitiounen. Ech wëll an dësem Zesummenhang just drun erënneren, dass uerdentlech Léin och d'Viraussetzung si fir d'Finanzéierung an domat fir d'Leeschtungskraaft vun eise solidareschen ëffentlech-rechtleche Sozialversécherungen. All Cent an all Euro, deen de Léin feelt, ass och en Deel Cent an en Deel Euro, deen de Cotisatioune fir eis Krankeversécherung, fir eis Pensiounsversécherung a fir eis Fleegeversécherung entzu ginn a feelen. All Cent an all Euro, deen de Léin feelt, ass och en Deel Cent an en Deel Euro, deen de steierleche Recettë fir den ëffentlechen Haushalt feelen an domat enger Politik fir méi sozial Gerechtegkeet a soziale Fortschrëtt an eiser Gesellschaft virenthale ginn. A fir all déi, déi sech jo esou vill Suerge maachen, oder besser gesot, vill méi virginn, Sech déi Suergen ze maache fir déi zukünfteg Pensioune vun eiser Jugend, deene séif an dësem Zesummenhang an Erënnerung geruff, datt de Jugendlechen an éischter Linn eng gutt Pai brauch, fir déi Cotisatioune kënnen anzebezuelen, ouni déi esou oder esou keng gutt Pensioun fir hien méiglech ass. Am Verglach zum Ausland stellt d'Europäesch Kommissioun besonnesch fir Lëtzebuerg fir déi lescht Joer awer och als Previsioun bis 2018 ee verhältnisméissege staarke Réckgang vun de sougenannte reale Lounstéckkäschte fest. Dës negativ Entwécklung, déi ka just duerch eng offensiv Lounpolitik ofgebremst an ëmgekéiert ginn. Dofir steet an eisen aktuelle Kollektivvertragsverhandlungen d'Lounfro am Mëttelpunkt. D'Stagnatioun an esouguer de Réckgang vun de reale Léin an de leschte Jore muss elo duerch real Lounentwécklungen ofgeléist ginn. Wéi et an engem Land ëm den Zoustand vum sozialen Dialog, ëm den Zoustand vun de soziale Beziungen an hire Verhandlunge steet, gesäit een, Virun allem un der Aart a Weis, wéi d'Tarifautonomie fonctionnéiert, wéi d'Kollektivvertragsverhandlunge verlafen, wéi de Loun an d'Aarbechtsbedingungen an de Betriber an an den eenzelne Wirtschaftsberäicher verhandelt ginn. An do muss ee fir Lëtzebuerg leider feststellen, dass et a grousse Wirtschaftsberäicher alles aneschtes wéi gutt ëm de sozialen Dialog steet. D'Patronatsorganisatiounen schéngen d'Bedeitung vum soziale Fridde fir Lëtzebuerg net méi verstoen ze wëllen, an dat trotz den exzellente wirtschaftlechen Eckdaten. Esou zum Beispill am Bausektor, wou mer erëm eng Kéier op e grousst Konflikt zousteieren, obwuel et am Bau boomt wéi scho laangs net méi, fuerdert d'Patronat eng Nullentwécklung bei de reale Léin, d'Verschlechterung vun der Joresprimm an d'Annualiséierung vun den Aarbechtszäiten. Kolleegen a Kolleeginnen, dat geet schif aus! No dem grousse Konflikt am Joer 2013 probéiert dat Patronat nach eng Kéier, dem OGBL an de Salariéeë vum Bau den Aarm ze béien. Mam OGBL wäert et keng Verschlechterung bei den Aarbechtszäite ginn, mee just eng signifikativ Lounerhéijung. D'Mobiliséierung vun den Aarbechtskolleegen aus dem Bau ass ab haut lancéiert.

De Kollektivvertrag weider auszehielegen, ass d'Bankepatronat vum OGBL opgefuerdert, mat der permanenter Violatioun vum Aarbechtsgesetz opzehalen, déi dodra besteet, datt Dausende vu Personalmemberen d'kollektivvertraglech verankert Rechter virenthale ginn, andeem si zu Kaderpersonal deklaréiert ginn, obwuel si dat dem Gesetz no iwwerhat net sinn. A munch Industriebetriber ass och eng Lounpolitik entstanen, déi sech net nëmmen negativ op d'Léin vun eise Leit, mee och op hir Aarbechtsbedingungen auswierkt. Wee wëll Wéi wëll ee jonk Leit fir d'Aarbecht an der Industrie nach motivéieren, wann een d'Ufanksléin erofsetzt, wann ëmmer méi Stammaarbechtsplazen net méi mat normalen Aarbechtsverträg ersat ginn, mee ëmmer méi duerch Interimsaarbecht méi schlecht wéi recht opgefëllt ginn an doduerch de Stress an d'Aarbechtsintensitéit vun der normaler Belegschaft op eng inakzeptabel Aart a Weis an d'Luucht geet? Dësen Zesummenhang séif och un d'Verhandlungen an der Stoltripartite erënnern, déi no 6 Méint nach ëmmer zu net vill gefouert hunn. D'OGBL fuerdert kloer Investitiounsengagementer fir all Stolsitter an e fuerdert, datt Arcelor Mittal stappt, déi bewäerte Modeller vun der Préretraite an der Cellule de reclassement a Fro ze stellen,

ass iwwert déi genannte Beispiller ewech nach vill méi laang. Ech kéint nach vun der Aarbechtsintensitéit an de schlechte Loun an Aarbechtsbedingungen am Beräich vum Nettoyage schwätzen, déi op eng erniddregend Aart a Weis Dausende vu Fraen treffen. Ech kéint och vun de schwéiere Vertragsverhandlungen am Beräich vun de Sécherheetsfirme schwätzen, déi sech och ëm den zentrale Punkt vum Loun dréinen. An déi ganz Bandbreet vu konfliktoresche Verhandlunge gëtt och ersichtlech mam Beispill vun der Universitéit vu Lëtzebuerg, wou den OGBL sech géint d'Aféierung vu kontraproduktiven individuelle Bewäertungssystemer zur Wier setze muss. Kolleeginnen a Kolleegen, D'Personal aus dem Gesondheets a Sozialwiesen ass e ganz wichtegen Deel vun eisem ëffentlechen Dingschtleeschtungsberäich. Et ass gutt qualifizéiert a schafft am Dingscht vum Mënsch. Et ass an der grousser Majoritéit Fraen. An zënter bal 40 Joer kämpft et mat senger Gewerkschaft, dem OGBL, fir déi gesellschaftlech Unerkennung vu senge Beruffer a vu senge Carrièren. Iwwert laang Joren huet d'Politik him d'Unerkennung verwiert. Bis zum Joer 2014, wou d'Parlament am Gehältergesetz vun der Fonction publique d'Opwäertung vun de Lafbunne vun de Gesondheets an den Erzieherberuffer decidéiert huet. D'Regierung huet sech den 21 November 2014 mat hirer Ënnerschrëft géigeniwwer dem OGBL dozou engagéiert, Dass déi selwecht Opwäertung fir déi zwee grouss Kollektivvertragsberäicher am Gesondheets a Sozialwiesen ëmgesat soll ginn. Déi finanziell Mëttel dozou sti bereet. D'Deklaratioune vum Minister vun der sozialer Sécherheet a Richtung Spideeler si kloer an déi gesetzlech ASFT-Kommissioun huet d'Finanzement fir d'Opwäertung vun de Carrièrë positiv aviséiert. Mee nach ëmmer sinn d'Kollektivverträg, weder deen am Spidolsberäich nach deem am Sozial a Fleegesector, de sougenannten SAS-Vertrag, net ënnerschriwwen. Si sinn net ënnerschriwwen, well d'Patronat weider blockéiert a sech engem positiven Ofschluss vun de Verhandlunge widdersetzt. War d'Protestmanifestatioun, déi mat 9.000 Personalmemberen déi gréisste war, déi d'Gesondheets a Sozialwiese zu Lëtzebuerg erlieft huet, net Warnschoss genuch? Jiddereen, ausser anscheinend d'Patronat, huet de 6 Juni d'lescht Joer verstanen, datt d'Personal an de Streik géif goen, wann et keng Satisfaktioun fir seng legitim Fuerderung géif kréien. Wéi wäit wëll d'Patronat dat Spill géint säi Personal a géint den OGBL nach dreiwen? A wéi wäit Well dat Patronat, deem seng Betriber vun ëffentleche Gelder, ob direkt vum Staat oder iwwer d'Sozialversécherung, finanzéiert ginn, dat Spill géint d'Politik a géint d'ëffentlech Interessen nach spillen.

Mee net méi laang, da wäert se lassgoen. Déi gesetzlech Friddensplicht, déi d'Schlichtungsprozedur dem Personal a senger Gewerkschaft virschreift, ass geschwënn eriwwer an d'Streikvirbreedunge sinn am gaangen. Ee grousse Streik am Gesondheetswiesen an am Sozialwiesen am Joer 2017 kann nach just duerch eppes verhënnert ginn. Duerch d'Ënnerschrëft vun alle Patronatsorganisatiounen ënnert déi nei Carrièren. Et gëtt Et gëtt näischt méi ze verhandelen, et gëtt just nach eppes ze ënnerschreiwen. Kolleeginnen a Kolleegen, Ech hunn schonns gesot, Produktivitéitsgewënner hei am Land lafen ëmmer méi de Léin fort. Dofir brauche mer eng offensiv Lounpolitik am Allgemengen. Mee et gëtt awer och nach en anere Problem. Et sinn an éischter Linn déi niddreg Léin, an éischter Linn de gesetzleche Mindestloun, déi ëmmer méi un Terrain verléieren. Wann ee Land eng Wirtschaft huet, déi eng vun de räichste vun der Welt ass, wann ee Land eng Wirtschaftsproduktivitéit huet, déi Weltspëtz ass, da muss dat Land et fäerdeg bréngen, datt dee Mënsch a Bierger, dee 40 Stonnen an der Woch schafft an de Mindestloun verdéngt, ordentlech an deem Land liewe muss kënnen. Wann dat net de Fall ass, dann huet dat Land ee ganz grousse Problem. Déi aktuell Familljeministesch ass mat de Resultater vun enger ënnert der Leedung vun der Statec gemaachten Etüd konfrontéiert, déi de Virgängerminister an Optrag ginn hat. An dëser Etüd gëtt de Präis gerechent vun all de Wueren an Dingschtleeschtunge vum Wunne bis zur Zahnpasta an der Zännbiischt, déi ee Mënsch sech leeschte muss kënne fir an eisem Land, sou wéi d'Etüd et seet, an ech zitieren, dezent, mee modest liewen ze kënnen. Just ee Resultat aus där Etüd, Een erwuessene Mann, dee 40 Stonnen hei zu Lëtzebuerg schafft, brauch dofir. 1.922 Euro netto am Mount. Mam aktuelle gesetzleche Mindestloun huet de selwechten erwuessene Mann no dem Ofzuch vun de Cotisatiounen a Steien awer nëmme 1.727 Euro netto zum Liewen zur Verfügung. Dat si ronn 11 Prozent ze wéineg. Mat dem aktuelle Mindestloun läit ee mat sengem Akommes am Aarmutsrisiko. D'Erhéijung vum gesetzleche Mindestloun ass net nëmme wirtschaftlech verkraaftbar, mee si ass ee ganz wichtegt Element am Kampf géint d'sozial Ongläichheet a fir d'sozial Kohäsioun hei zu Lëtzebuerg. Wann d'Lounhierarchie ze staark auseneendrift an ëmmer méi grouss Deeler vum Salariat mat hire Léin net méi ordentlech liewe kënnen, Dann ass eng Regierung gefuerdert, national Lounpolitik ze maachen. Et besteet akuten Handlungsbedarf. De gesetzleche Mindestloun muss strukturell, an ech widderhuelen haut eis Fuerderung, ëm 10 Prozent an d'Lut gesat ginn. An dat haut an net eréischt moar. An haut heescht, dass dës Regierung elo e Gesetzesprojet fir déi strukturell Erhéijung vum Mindestloun op den Instanzewee brénge muss. Och beim REVIS, dem neien RMG, muss d'Regierung hir Gesetzvirschlag ënner anerem dohigoend verbessern, dass d'Héicht vum Montant vum REVIS do uewe revidéiert gëtt. Kolleeginnen a Kolleegen, et gëtt am Moment ganz vill vum revolutionären Technologiewandel geschwat. Net fir d'éischt vollzitt sech an der kapitalistescher Produktiounsweis een technologesche Wandel, deen seng déifgräifend Auswierkungen op d'produktiv Kräft huet. A grad esou wéi beim Damp a bei der Elektrisitéit wäert och déi sougenannten digital Revolutioun net d'Enn vum Kapitalismus a senge Produktiounsverhältnisser sinn. An domat wäert och d'Gewerkschaftsbewegung d'Aarbecht net ausgoen. Mee et gëtt eng nei Ronn agelaut. Déi nei Technologien a Wëssenschafte weisen ee risegt Verännerungspotential net nëmmen eleng fir d'Wirtschafts an d'Betribswelt, mee fir d'Gesellschaft insgesamt op. Wann ech bewosst vu Verännerungspotential schwätzen, Dann ass et mir virun allem ganz wichteg drop hinzeweisen, dass och d'Digitaliséierung vun eiser Gesellschaft weder en Naturgesetz nach ee virdeterminéierte Wee ass, op deen ee keen Afloss kéint huelen. Mat anere Wierder, déi digital Revolutioun ass keng Eebunnestrooss. Wéi si sech an der Gesellschaft an an der Wirtschafts a Betribswelt ëmsetze wäert, a welch Richtung et wäert goen, wäert méi wéi jee vun de sozialen a politesche Beweegungen a Kräftverhältnisser an der Gesellschaft ofhängen. An dobäi hu mir als Gewerkschaftsbeweegung eng enorm wichteg Roll ze spillen. Mär mussen eis dëser grousser Erausfuerderung a Verantwortung bewosst sinn a mir mussen an dëser grousser Aufgab konsequent an offensiv sinn. D'Interesse vum Salariat limitéiere sech kengesfalls op d'Betribswelt oder op d'Aarbechts an op d'Beruffsinteressen, mee si drénge wäit an all gesellschaftlech Beräicher eran. Demokratie kann net fonctionnéieren, wann de Mënsch schutzlos der elektronescher Ëmwelt ausgeliwwert ass. Demokratie kann net an engem elektroneschen Iwwerwaachungsstaat fonctionnéieren. An Demokratie kann och net fonctionnéieren, wann ëmmer méi ëmfaassend Datesätz, déi sougenannten Big Data, an den Hänn vu Multinationale sinn, déi sech wéi Google, Amazon, Facebook Apple oder Microsoft, zu enger geféierlecher Konzentratioun vu wirtschaftlecher a gesellschaftlecher an domat politescher Muecht entwéckelen. Fir d'Verteidegung vun eiser privater Sphär A vun eisen demokratesche Rechter stinn an Europa, stinn op Europa bezunn, eis Verfassungen an eis Gesetzgebunge viru ganz groussen Erausfuerderungen. A ganz konkret an aktuell fuerdere mer an dësem Zesummenhang d'Regierung op, hire Gesetzprojet iwwert den Dateschutz ofzeänneren, fir dass de Schutz vum Salarié virun der Iwwerwaachung am Betrib net verschlechtert gëtt. An der aktueller Diskussioun iwwert d'Digitaliséierung vun der Wirtschafts a Betribswelt, besser bekannt ënnert dem Numm Industrie 3.0 oder Industrie 4.0, stinn e puer zentral Froen am Mëttelpunkt. Wann d'Industrie 4.0 fir d'Salariat zu enger Chance an Opportunitéit soll ginn, da mussen dës zentral Froe positiv beäntwert ginn. An do sinn d'Politik an d'Sozialpartner haut schonns gefuerdert. Fir d'Gewerkschaftsbewegung, fir eis kann et just een Zil ginn, D'Industrie 4.0 muss fir jiddereen zu gudder Aarbecht an zu engem bessere Liewe féieren. D'Digitaliséierung vun der Aarbechtswelt ka fir de Mënsch d'Aarbecht méi liicht a méi human maachen, an dat gëllt net nëmme fir d'manuell Aarbechten. Dës Chance kann awer nëmmen dann erreecht ginn, wann e modernt Aarbechtsrecht a performant Kollektivverträg Aarbechtsorganisatiounen an Aarbechtszäite garantéieren, déi d'Aarbechtsverdichtung, d'Aarbechtsintensitéit limitéieren an d'Aarbechtsmonotonie, spréch den digitale Fléissband Aarbechter verhënneren, e Problem, deen elo schonn an der Lëtzebuerger Industriewelt am Virmarsch ass. Eng zweet zentral Fro ass, ob déi méi oder manner Aarbecht fir de Mënsch, ob et méi oder manner Aarbecht fir de Mënsch wäert ginn. Wäert net méi genuch Aarbecht fir jiddwereen do sinn? Eng ganz pertinent Fro, wann ee sech haut de Stand vun der Massenaarbechtslosegkeet an Europa ukuckt. Sollt Industrie 4.0 zur Chance ginn, da kann et dodrops nëmmen eng sozial fortschrëttlech Äntwert ginn, an dat ass déi allgemeng Verkierzung vun der Aarbechtszäit. A wa mär vun de Produktivitéitsgewënner ausginn, déi jo allgemeng ugeholl ginn, datt se komme wäerten, dann ass fir d'Salariat d'Perspektiv vun der Aarbechtszäitverkierzung net nëmme mat vollem Lounausgläich, mee och nach gläichzäiteg mat realen Lounentwécklungen op. Mee mär sollen eis näischt virmaachen, näischt wäert am Selbstlaf an ouni d'Noutwendegkeet vun enger staarker Gewerkschaftsbewegung passéieren. Sollt déi weider Digitaliséierung an der Wirtschaftswelt zur ugekënnegter staarker Entwécklung vun der Produktivitéit féieren, da wäert d'Verdeelungsfro tëscht Kapital an Aarbecht, d'Verdeelung vun dëse Produktivitéitsgewënner, an de Mëttelpunkt vun de sozialen Ausenanersetzungen trieden. An Aarbecht fir jiddereen ass eng Fuerderung, déi sech eiser Gewerkschaft net just fir d'Zukunft stellt, mee si ass haut gestallt. Wéi a ganz Europa ass och zu Lëtzebuerg d'Aarbechtslosegkeet op nei historesch Rekordhéichte geklommen. Ech vergläichen d'Héichte mat deenen ënner anerem virun der Kris 2008 an do ass et kloer. Den OGBL huet d'Vollbeschäftegung a sengem Programm an dat wäert och no sengem Kongress am Joer 2019 weiderhin de Fall sinn. Neoliberale Kapitalismus a seng Politik sinn onfäeg, dëse Problem ze léisen. No Joerzingter laanger Massenaarbechtslosegkeet brauch dofir kee weidere Beweis ze ginn. A wa mir haut dovu schwätzen, dass de weideren Technologiewandel grouss Verännerunge bei de beruffleche Qualifikatioune bewierke wäert an et elo schonns bewierkt, wa mer dovu schwätzen, dass ganz Beruffer a Beruffsbiller a bal alle gesellschaftleche Wirtschaftsberäicher total changéieren, verschwannen oder Duerch neier ersat gi. Wa mer dovu schwätzen, dass de schaffende Mënsch seng berufflech Qualifikatioune stänneg weiderentwéckelen an upasse muss, a wa mer dovu schwätzen, dass et zu Aarbechtsplazvernichtunge kënnt, déi méiglecherweis net ganz kompenséiert wäerte ginn, da wäerten dës Entwécklungen net nëmmen dann sozial fortschrëttlech ze meeschtere si wann d'Politik, wäerten se nëmmen dann sozial fortschrëttlech ze meeschtere sinn, wann d'Politik massiv Agrëffer an de kapitalistesche Produktiouns a Reproduktiounsprozess virhëlt. D'Politik ass als éischt gefuerdert. D'Recht op eng gutt sozial a berufflech Perspektiv fir jidderee muss elo zum Mëttelpunkt vun der politescher Aktioun ginn. Ee fortschrëttlecht a modernt nationaalt an europäesch Aarbechtsrecht muss an éischter Linn gutt Aarbechtsverträg ofsécheren. Den onbefristete Vertrag muss déi grouss Reegel bleiwen an d'Scheinselbststännegkeet muss gesetzlech aus der Welt geschaf a verhënnert ginn. Digital Tagelöhner à la Uber däerfen net d'Zukunft sinn. Zënter Jore fuerdert den OGBL d'Moderniséierung vun eisem Aarbechtsrecht. Bis haut ass net vill passéiert. Zënter méi wéi 10 Jore fuerdere mer d'Reform vun dem äusserst schwaache Gesetz iwwert de sougenannte Plan de maintien dans l'emploi. Mir wëllen, dass endlech ee Gesetz entsteet, dat net just reaktiv ass, wann d'Kand schonn am Pëtz läit, mee dat den Akzent op d'Preventioun an op d'Prospektioun an d'Planung vun de sozialen a beruffleche Perspektive vun de Salariéen am Betrib leet an och entspriechend seriös Verhandlungsrechter fir d'Gewerkschaftssäit schaaft. Drénglechkeetscharakter huet och déi längst fälleg Reform vum Gesetz iwwert d'Kollektiventloosungen. Dat aktuellt Gesetz mécht dem Patronat vill ze vill einfach, Sozialpläng auszeléisen oder déi esouguer ze ëmgoen. A well och hei seriö Verhandlungsrechter an ënner anerem d'Streikrecht feelt, sinn och d'Verhandlungsméiglechkeete vum Salariat äusserst limitéiert. Net nëmmen déi lescht Beispiller aus dem Bankeberäich, mee och den aktuelle Skandal am Industriebetrib John Zink, wou ee Betrib, dee gutt wirtschaftlech Gewënner mécht, seng Leit erausgeheie wëll, ruffen d'Regierung op, elo ze handelen. Drénglechkeetscharakter huet och déi längst fälleg gesetzlech Verbesserunge fir d'Situatioun vun de Salariéen, déi vu Betribsfaillitten betraff sinn. An Drénglechkeetscharakter huet och d'Reform Vun der Aarbechtsmedezin, eng Aarbechtsmedezin, déi fir d'Sécherheet an de Gesondheetsschutz vun de Salariéen an der Digitaliséierung vun der Aarbechtswelt viru ganz neien Erausfuerderunge steet. Et gëtt vëlleg zu Recht drop higewisen, dass déi permanent berufflech A Weiderbildung ëmmer méi wichteg gëtt. Dem OGBL war et ze verdanken, datt an de Betriber iwwert 150 Leit d'Cogestioun an d'Codecisioun iwwert d'berufflech Fort a Weiderbildung am Betrib am Delegatiounsgesetz agefouert ginn ass. Mee domat geet net duer. Déi allgemeng Rechter op d'berufflech Fort a Weiderbildung an op de Lifelong Learning am Allgemengen, souwéi den Zougang op d'Weiderbildung an op d'berufflech Orientéierungshëllef an och déi materiell an Zäitméiglechkeete fir jiddereen musse fundamental ausgebaut ginn. De Staat steet an der Obligatioun, säin demokrateschen öffentleche Bildungsoptrag op d'Zäit no der initialer Ausbildung a Bildung gesetzlech auszedehnen an déi noutwendeg öffentlech Mëttelen dofir ze mobiliséieren. Hien ass responsabel dofir, dass net nei sozial Frakturen an der Ausbildung entstinn, déi déi sozial a berufflech Perspektive vun de Leit a Fro stellen. Den aktuelle Gesetzprojet iwwert d'Formation continue ass ee ganz schlechten a gëtt den Uspréch, déi sech elo schonns stellen, an nach vill méi deenen, déi sech muer wäerte stellen, absolut net gerecht. An dofir fuerdert den OGBL den Educatiounsminister op, dee Gesetzprojet frësch op de Leescht ze huelen a wéi ofgemaach mat de Sozialpartner am Comité permanent du travail et de l'emploi ze diskutéieren. Kolleegen a Kolleeginnen, déi aktuell Entwécklungen an der Aarbechtswelt sollen och d'Dieren opstoussen, fir méi Zäitsouveränitéit, fir eng besser Harmoniséierung vun Aarbecht a Privatliewen, fir eng besser Work a Life Balance, fir ee Muedewuert an dësem Kontext ze gebrauchen. An effektiv, déi Potentialer bestinn. Dat ass net vun der Hand ze weisen. Mee och net vun der Hand ze weisen sinn och ganz aner Potentialer, nämlech déi, vun der fortschreidender Entgrenzung tëscht Aarbecht a Privatliewen, wou een dauernd online mat der Aarbecht ass, egal wéini an egal wou an egal wéi laang, wou een net méi ofschalte kann oder däerf, well et kéint jo eppes Wichteges, et kéint ee jo eppes Wichteges verpassen, fir net seng Opstiegschancen oder seng berufflech Perspektive an der Konkurrenz zu aneren a Gefor ze bréngen. An der Flexibiliséierungsdiskussioun kämpft d'Patronat fir eng ganz aner Zäitsouveränitéit, wéi mär se verstinn, nämlech et kämpft fir déi, fir déi et nach ëmmer gekämpft huet, an zwar fir d'Verlängerung vum Aarbechtsdag a vun der Aarbechtswoch, wou Iwwerstonne geschafft an net honoréiert ginn, wou een zu all Moment zäitdisponibel fir de Betrib soll sinn. Wéi d'Haltung vum Patronat zu der Aarbechtszäitfro ass, hunn d'Diskussiounen zum PAN-Gesetz gewisen. D'Patronat wollt flexibiliséiert Aarbechtszäiten ouni Spillreegelen, an et ass op Grond vum OGBL senger Resistenz domat net duerchkomm. D'OGBL stellt och haut nach eng Kéier ganz kloer, dass nei Aarbechtszäitmodeller an och d'Multiplikatioun vu méiglechen Aarbechtszäitmodeller nëmmen dann am Interesse vum Salarié fonctionnéiere kënnen, wann net manner, mee méi a kloer definéiert Spillregelen de Kader dofir setzen. Iwwert de Wee vum Aarbechtsrecht, iwwert de Wee vun de Kollektivverträg, iwwert de Wee vun nationalen a sektoriellen Ofkommen, déi tëscht dem Patronat an dem OGBL verhandelt an ofgeschloss ginn. Dat ass deen eenzege Wee, deen denkbar ass. Den OGBL fuerdert d'Patronatsorganisatioun op, Net erëm Alleingäng ze probéieren, wéi dat beispillsweis, wourëm am Moment eng Fedil probéiert, a Bezuch op de sougenannten Teletravail. Den OGBL fuerdert d'UEL op, positiv Verhandlungen ze féieren. Eng éischt Méiglechkeet, positiv Verhandlungen ze féieren an zu engem gemengsamen Ofschloss ze kommen, bitt déi aktuell Diskussioun tëscht der UEL an der Gewerkschaftssäit, Iwwert déi sougenannten Aarbechtszäitkonten, de compte épargne-temps. Den Ausgang vun deenen Diskussioune ka richtungsweisend si fir déi nächst Joer. D'OGBL ass prett, fir Sozialpartnerschaftsschléisungen am Interesse vun alle Säiten, en ass prett, sech an deem Sënn ze positionéieren an e fuerdert vun der UEL, och an déi Richtung ze wierken an ze verhandelen. D'OGBL begréisst déi aktuell Initiativ vun der Regierung déi digital Zukunft vu Lëtzebuerg mat de Forces vives de la nation ze diskutéieren. D'OGBL wäert sech an dës Diskussioune voll mat abréngen an engagéieren. Begréissenswäert ass och de Projet tëscht de Beruffskummeren an dem Aarbechtsminister vun enger gemengsamer Etüd iwwer d'Industrie 4.0 hei zu Lëtzebuerg.

Et ass eis erlaabt, d'Visioun vun engem Modell Lëtzebuerg am digitalen Zäitalter ze hunn. Eng Visioun, déi ouni eng staark Gewerkschaft net denkbar ass. An dat kann nëmmen eng Gewerkschaft vun der Stäerkt, der Eenheet an der Onofhängegkeet sinn. Eng Gewerkschaft vun alle Beruffer a Qualifikatiounen, vum ëffentlechen a privaten Aarbechtsstatut, ob Mann oder Fra, Ob Lëtzebuerger oder Auslänner, ob vun hei oder vun hannert der Grenz, eng Gewerkschaft, déi d'lescht Joer hir grousse Rendez-vous mat hirer honnertjäreger Geschicht hat an déi am Joer 2017 de Rendez-vous mat haut a mat der Zukunft huet, fir de Fridden an d'Demokratie Fir e soziaalt Europa, fir e sozial fortschrëttlecht Lëtzebuerg, fir eng gutt Ausbildung, fir eng gutt Aarbecht an e gutt Akommes a fir eng gutt sozial Sécherheet fir jiddereen. Dofir si mer prett, Dir alleguerten hei am Sall als Spëtzt vum OGBL, als eis Dausende vu Personalvertrieder an de Betriber an eis Zéngdausende vu Memberen, déi hannert der féierender gewerkschaftlecher a sozialer Kraaft vu Lëtzebuerg stinn. Vive eis 100 Joer al Sektioun Diddeleng, vive eisen OGBL a vive eisen éischte Mee!